Cwricwlwm i Gymru, Taith tuag at ddysgu pwrpasol. Mae Cwricwlwm i Gymru yn galw am ddull newydd o gynllunio cwricwlwm, un sy'n canolbwyntio ar gefnogi dysgwyr i wneud cynnydd tuag at y pedwar diben. Mae'r gyfres hon o fideos wedi cynllunio i gefnogi eich prosesau wrth gynllunio cwricwlwm. Mae pob fideo yn cefnogi disgwyliadau ar gyfer cynllunio dysgu drwy lens un o'r chwe maes dysgu a phrofiad o fewn fframwaith Cwricwlwm i Gymru. Byddwn yn archwilio sut y gellir gwella cynnydd dysgwyr drwy ddylunio profiadau dysgu â phwrpas, gan wneud penderfyniadau bwriadus ynghylch pam fod dysgu penodol yn bwysig ac yn deilwng o gael ei gynnwys yn ein cynllun cwricwlwm ar lefel ysgol. Yn y fideo hwn byddwn yn canolbwyntio ar ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu fel cyfrwng i gefnogi dysgwyr i wireddu'r pedwar diben. Mae'r maes ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu yn mynd i'r afael ag agweddau sylfaenol cyfathrebu dynol ac yn cefnogi dysgu ar draws y cwricwlwm cyfan. Bydd dysgu a phrofiad yn y maes hwn yn helpu dysgwyr i ennill gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth yn y Gymraeg, y Saesneg ac ieithoedd rhyngwladol yn ogystal â llenyddiaeth er mwyn cyfathrebu'n effeithiol. Bydd yn annog dysgwyr i drosglwyddo'r hyn iddynt ddysgu am sut mae ieithoedd yn gweithio a'i gynhwyso wrth ddysgu a defnyddio ieithoedd eraill. Nod y dull amlieithog a lliosieithog hwn yw i danio chwilfrydedd dysgwyr a rhoi sylfaen gadarn iddynt ar gyfer diddordeb gydol oes mewn ieithoedd yn Nghymru a ledled y byd. Mae ein disgwyliadau ar gyfer cynllunio cwricwlwm o fewn Cwricwlwm i Gymru yn ein hannog i gynnal ffocws ar y ddealltwriaeth gysyniadol o fewn y datganiadau o'r hyn sy'n bwysig. Wrth gynllunio cynnwys cwricwlwm, mae angen i ni sicrhau ei fod yn caniatáu i ddysgwyr wneud cynnydd yn y ffyrdd a ddisgrifir yn yr egwyddorion cynnydd. Yn ogystal â dyfnhau dealltwriaeth o'r syniadau a'r disgyblaethau yn y meysydd, ein nod yw i sicrhau bod dysgwyr yn dod yn fwyfwy effeithiol ac yn cael eu cefnogi i wneud cysylltiadau a throsglwyddo'r dysgu hyn i fynd i'r afael â syniadau sy'n gynyddol heriol. Er enghraifft, gall dysgwyr ddysgu am araith I Have a Dream, Mae Gen I Freuddwyd, Martin Luther King, a allai ddeillio o sawl ongl ddisgyblaethol, hanes, crefydd, gwerthoedd a moeseg, Saesneg neu lythrennedd. Gall dysgwyr hyd yn oed ei brofi sawl gwaith yn ystod eu haddysg. Ond heb ddeall pwrpas y dysgu, neu ymarferwyr yn rhannu dealltwriaeth o sut mae pob profiad o'r araith hon yn datblygu'n gynyddol, gallai dysgwr ei chael yn anodd gweld perthnasedd ehangach y dysgu hwn wrth iddynt ddatblygu. Mewn dull sy'n cael ei yrru gan gynnwys yn unig, mae yna risg i ddysgwyr ganolbwyntio ar y geiriau yn yr araith yn unig, a allai arwain at ddealltwriaeth arwynebol o bwy oedd Martin Luther King, ei gyfraniad at brotestio'n heddychlon, neu bŵer y geiriau y dywysodd eu defnyddio. Gall dysgwyr ennill gwybodaeth drawiadol am Martin Luther King neu'r araith ei hun, ond efallai na fyddent yn sylweddoli effaith cyd-destun yr araith, gyda phrofiad a datblygiad sgiliau cyfynedig y tu hwnt i'r araith ei hun. Gallant ymestyn eu dysgu i'r defnydd o iaith rhethregol, symbolaeth, cyfeiriadau at y Beibl, neu at ddigwyddiadau blaenorol fel anerchiad Gettysburg Lincoln. Fodd bynnag, efallai na fyddant yn gwerthfawrogi effaith digwyddiadau a ddylanwadodd ar y geiriau y dywesodd King eu defnyddio a'r hyn yr oedd yn eu bwriadu ei gyflawni. Gallai'r tôn, rhythm, a'r amgylchfyd iddo ddewis gael ei golli i'r delweddau y gyflwynir gan y cyfryngau. Bydd y ffordd rydyn ni'n profi'r iaith hon drwy ei gwylio, gwrando neu ei darllen yn effeithio ar sut rydyn ni'n deall y defnydd pwerus o iaith llawn perswâd. Mewn dull sy'n cael ei yrru gan gynnwys yn unig, mae yna risg o golli cyfylybiaethau cyd-destynol a dealltwriaeth ehangach o iaith, i restr orlawn o bynciau sy'n bodoli ar wahân neu sydd â chysylltiad arwynebol. Wrth i Cwricwlwm i Gymru esblygu, rhaid i ni symud o'r dull dysgu cynnwys yn unig hwn sy'n blaenoriaethu'r beth i ddull newydd sy'n blaenoriaethu'r pam o ddysgu. Mae'r dull newydd hwn yn cefnogi dysgwyr i weld perthnasedd a phwrpas ehangach pwnc neu fater drwy ei ail-fframio fel enghraifft sydd wedi'i dylunio i archwilio cysyniad, proses, thema neu egwyddor fwy. Mae hyn yn galluogi pob ysgol a lleoliad i ddeall sut mae fframwaith y Cwricwlwm i Gymru Cenedlaethol yn cael ei ddefnyddio i lunio dysgu sy'n adeiladu ar yr hyn y mae eich dysgwyr eisioes yn ei ddeall ac wedi'i brofi. Fel hyn, gallwn barhau i gynnwys pynciau gwybodaeth, sgiliau neu brofiadau penodol, ond trwy fyfyrio ar a chwestiynu'r pam o ddysgu'r pwnc neu'r thema ohono, gallwn ei ddatblygu i fod yn brofiad dysgu cyfoethocach a mwy pwrpasol. Nawr, i ddychwelyd at yr enghraifft o astudio araith I Have a Dream Martin Luther King, wrth i ni barhau i ofyn pam, mae perthnasedd a phwrpas ein pwnc yn ehangu fwyfwy. Rydym yn sicrhau bod mwy o ddiben iddo. Mae'n ein galluogi i ddeall perthnasedd a phwrpas yr araith hon, neu i ddeall y defnydd o dechnegau iaith llawn perswad, neu i archwilio ei arwydd y cadw fewn cyfnod o newid cymdeithasol. Os ydyn ni eisiau araith bwerus sy'n defnyddio technegau iaith llawn perswâd, gallem yn hytrach ddefnyddio araith o'r un cyfnod gan Malcolm X. Mae angen i ni ofyn, pam Martin Luther King? Pam yr araith hon? Ac a yw'n briodol, yn ddatblygiadol ar gyfer dysgwyr? Os ydym yn anelu at geisio deall dylanwad unigolyn penodol wrth ysgogi newid, gofynnwch, Ai Martin Luther King yw'r unig enghraifft o hyn? Gallem archwilio sut mae dysgwyr yn cael eu dylanwadu gan ystod eang o unigolion ar y cyfryngau cymdeithasol. A gofynnwch sut y gall iaith a phrofiadau amrywiol gysylltu unigolion a grwpiau. Neu sut y gall dysgwyr brofi'r math hwn o iaith os nad ydynt yn medru darllen neu glywed. Er mwyn meithrin empathi ymhlith dysgwyr, Gallwn ddefnyddio technegau iaith amrywiol sy'n cwmpasu gwahanol fathau o fynegiant a chyfathrebu. Mae hyn yn cefnogi dysgwyr i ddeall iaith mewn ffordd feirniadol a bod yn ymwybodol o defnydd ohoni wrth fynegi eu hunain a chreu eu llenyddiaeth eu hunain. Bydd hyn yn lliwio dealltwriaeth o un neu fwy o'r datganiadau o'r hyn sy'n bwysig ar gyfer ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu, megis sut mae mynegi eu hunain trwy ieithoedd yn allweddol ar gyfer cyfathrebu. Gan ddisodli a dysgu pynciau ynysig gyda ffocws ar ddealltwriaeth gysyniadol ehangach a esbonir gan bobl, digwyddiadau neu faterion arwyddocaol sy'n wynebu dynoliaeth, rydym yn symud dysgwyr oddi wrth y teimlad eu bod yn gweithio trwy restr o bynciau digyswllt, i le gallent weld cysyniadau ehangach a llunio cyffelybiaethau a chysylltiadau rhwng gwahanol feysydd eu cwricwlwm. Gan greu profiad dysgu cyfoethocach, mwy dymunol a phwrpasol i bawb. Felly, Beth nesaf? Gallwch gael rhagor o gymorth a'r hwb i'ch arwain ar eich taith i wireddu'r cwricwlwm i Gymru. Mae addysg yn Nghymru yn esblygu er mwyn sicrhau bod ein pobl ifanc yn meddu ar y wybodaeth, y sgiliau a'r profiadau a fydd yn ein cefnogi nawr ac yn y dyfodol.